Amosou nokweuru, okweuru duto. Ya owuoyo mamuol muol yawa. Wawaga kaka ni Nyasaye erokamano. Okweuru. Okwe. Okwe kendo. An machung' ka niluonga ni Pamela Ojijo kaka uwinjo no, kaka owache no. An kaka ang'e Sheila, ang'eyo koluonga ni mam. Mama e nyinga. Miwinjo ka nyachung' kacha to nyithindo kowacho. Ang'eyo Sheila through Emma Jalamo ma en nyathina. To kana ang'eye osiep nobedo momoko ok anyal luongo moko mosetimre go te ang'e ni uchiko iti mondo uwinj mokalo go ok anyal wacho ok anyal wacho mosekalo go Ang'eye through Emma Jalamo ma nyathina. Iwinjo? To ka nang'eye abedo kode chakre 2018 wachako chama chamas chamas miluongo ni merry-go-round mago odiochieng' kodiochieng' to wakete e mpesa to ng'isa ni mama in minyalo choko nyithindogi mondo watug chamagi Atugo chama mang'eny gi Sheila, gin ka chama karibu ang'wen. Gadier ma Nyasaye. Mano gik kama koro watugo chama mar alufu aboro nyako muneno kothoni daily odiechieng' kodiechieng' nogolo alufu aboro alufu aboro mogolo ni mondo mi ang'e ni Sheila otho ana kato Sheila gi simu kagoyo simu chakre okinyi Pok aoro nyaka message ang tan shell. Ujalipa chama mwenye chama nataka kwa chama. Ago simu oko maki. Kana ramo gimoro saa aboro gi nus tago simu. To nyathi akia ni nyathine mane omako to ong'isa ni mama amekufa, mama amekufa. Apenje mama amekufa, amekufa aje? Apenje

Mana ka wapiko adak mabor adak e town to na ka wapiko nyaka Kitengela nikech an nyaka te- nyaka Sheila ne dar ji mang'eny pok ong'eyo Sheila but an to nang'eyo nikech ka nodar to na- nang'eyo kodar bang' sere mondo odar odhi odak kono ero ochange lifestyle Mana akawo apiko ma adhi nyaka Kashila achopo e sin mokwongo maparo mondo gini bed e media aparo ni ane mana gole nagocho na twech nagocho ji karibu adek ka nyisogi kosegona simu pok nachopo tago simu mondo gino obed e media bang' saa twech Shailo tho nyathi dong' sani Shailo tho ni chuori onege koro aring mondo achop kuna anegi wang'a ka nachopo naneno kata pes chapa mana kwayo naweyo Gadier ma Nyasaye. Sheila asebedo go e chamas. To chama mimi nyo kanyisa 8000 per day gi anawacho adier mana mondo apuodhra kode. Noyudo kani wasechoko ni Sheila pesa mwamiye 360,000 wamiye ni en gike modhi timo godo. En chama mwachoko daily timiyo ng'ato pesa. Koro wachoko ne numbers tego te wan wamiye. Kane wasemiye To wawere kamano. Koro ana akwaye pesa mondo ochul chama moko jomoko gi mondo ochul chama nyaka aoro ne message ni wewe umeweza kuchelewa na pesa ya watu na kisha kula pesa yako unachelewa na pesa ya watu adha one simu to kdangen no tho jowadwa adha chama kana osechamo chama noweyo chama nikech ne namba namba 7 go 7 nyaka 31 days ne wachulo pesa gi tedo chama Jochamago kata kama gintie kata ka giwinja ging'eyo ne gisolo ni Sheila. Ne wagore fain mar 3200 each mondo wachul gowigi mondo jogi oyud pesagi. To mano ok onyiso niya ok ne gisolo, giduogo gisolo nikech hera mane girogo Sheila. An Sheila ne nyar oda oluonga mana ni mam. Awuoyo gi Sheila on Monday. Napenje ni kuna shida, to kwera ni onge shida. Abena doka we. To gimo napenje kamano, nendo ka Jack Bambulo gochona.

mondo Judi owuo gi Sheila. Adhi loko chani Sheila munyise. Sheila bokore ni onge shida. Koro nado kaweyo niya onge shida. On Monday Sheila duogo tho Wednesday gotieno. Atimo mos. Atimo mos makende. Anawacho gima ni e chunya. Sheila wasolo ne kaka nyathina. Jobura be noyie mosolo mochulo gowino. Go kwan no ji 30 days ni number 14 pesa modong' go ten wachoko mwachulo. Erokamano uru. Mane gima anyalo weyou godo. An ahero Sheila Sikathina. Pod ahere ka moninde no. Emomiyo asebedo ka. Asebedo ka 4 days nyaka ne Sheila ne tho. Abiro ka mbele ji. Mabedo ka 4 days wan go ile. mondo ane gima dwa timore. Ago erokamano jok anyada, amor kuom rwak murwakowa. Jaduong' Odoyo, agoni erokamano. Gimitimo ni chuo mang'eny ok tim, to ka riambo to uwena. Chuo mang'eny ok tim, to timo because of nyithindo, nyithindi mane nyuolo gi Sheila. Okomako kari, nyathina, ibe maka maka kari mamari, To Shela be nomako mare, but ok nwang'eyo. An gima kwayou, gima Odoyo otimo, otimo gima ber. Ariambo. Erokamano jaduong' Odoyo, mano e gima anyalo wacho, erokamano. Correct.